ni nga ku i matlala um kumbe loko munhu a fika eka age yo karhi a ri wa jaha a fane a prepare-iwa kumbe se a vuriwa ku se um u fikile kumbe u fane se a a a hindzela ka ka ku va munhu kumbe kumbe papa ku munhu wa loyi a vupfeke mm. amen mm. se un'wana na un'wana a fane a teka xikambelo mm. e loko o pasa xikambelo xexo se a va mi byela a mi vula ku se u u vupfile se u na vutihlamuleri se va ri um siku rin'wana papa lava va teka n'wana wa vona va famba na yena e va n'wana wa mina u fika age kumbe malembe ya ku va vona na vutihlamuleri mara u fanele u rhanga u pasa swin'wana leswi ni nga ni ta ku yinisa hi ka swona se va famba ku na yena va ri va ya nhoveni va famba va nghena exikarhi ka nhova ivi loko va fika ekun'wana a ku na dzandza rin'wana leri a tsemiwile a ri omile ri wisiwe hansi se va ku n'wana wa mina e u fanele u pasa xikambelo lexi ndzi ta ku siya kwala halleluya ndzi ku siya kwala u ta tshama la edzendzeni vusiku hinkwabyo ku ya fika mundzuku se um test leyi yi katsa na ku boheka ku bohiwa um nghoho ya wena u nga voni ku ku humelela yini se va ri va boeing wa ya yena hi lapi i va mi tshamisa kona laya se va mi byela ku n'wananga mina na famba ni ya kaya halleluya ni ya kaya u ta sala kwala loko u lava ku pasa xikambelo xa ku va na hlamuleri xa ku va n'wanuna u fana u kondzelela ku tshama kwala ni ta ni ta ku cheka mundzuku ku um wa ha ri kona na ivi se e n'wana a pfumela va ri loko se va mu bohi va pfale xikandza xa yena a tshama kona lahayana dzandzeni ivi a tshama ripela va ri navusiku ku ta mimoya kumbe bubutsa ro chavisa ri ri ba and a byele ku nga suki u susa lapi leri ku susa u feyirile amen va loko moya wu hunga um a wu chavisa and a chava ku nkarhi wun'wana ku nga va na rhavi leri nga tshovekaku ri ya wela henhla ka yena kambe a ku ni fana ni va ni pasa xikambelo lexi va ri a tiyisela a ri karhi a twa moya wu karhi wu hunga ku na mpfula ku va um na um na ku na ridzindzo a ku chavisa na vusiku va ri a sungula ku twa e mimpfumawulo ya tinghala e na swi swo chavisa leswi fambaka na vusiku mara a kondzelela a a a nga susi lapi leri ku vona swilo leswi swi nga ku swi nga ku beni ka mpfumawulo swi le kusuhi na mina kumbe swi le kwihi va ri n'wana u ve a tshama a tiyisela ivi vusiku byi hela nampundzu loko um rixa va ri a wu sunguli ku twa um nkahelo wa wa wa wa wa dyambu loko ri ri huma se a swi twa ku se rixile ivi a susa lapi leriya loko a susa lapi a kuma ku papa yena va kwala va tshame edyandzeni halleluya lero papa a va nga yanga helo a va yanga kaya a va ri kona la kusuhi na yena exikarhi ka vusiku ku ri na mabubutsa ku ri na swilo swo chavisa na tinghala a va tshami kusuhi na yena yena swi teka ku va fambile kambe a va ri kona kusuhi na yena minkarhi yo tala loko hi hlangana swiyimo a yi voni leswi nga ku humeleleni kambe xikwembu xi va xi ri na hina na ka siku ra namuntlha ni nga ku makasithole xikwembu xi na n'wina kwala xi le kusuhi na n'wina ina i vusiku a hi swi voni ku humelela yini mara xikwembu xi tshame kusuhi na n'wina a hi tiyiseleni ya mahlweni hi ri ku tiva ku xikwembu xi kwala exikarhi ka hina xi na hina loko ri yaxa hi ta vona xikwembu ni nga ku xikwembu xi nga hi katekisa hi ra yesu amen